Agam geleňokmy garaşyp otyr. Dostlar salam hemmäňize ýaňy nobadyň garaşyp oturanyny haçan gelýäň agam diýenini görensiňiz storisde näme üçin garaşýandyr öýdýäňiz nobat eger gören bolsaňyz ýadyňyzda bolsa geçen sandy dälde ondan öňki sandyda biri teklip etdi belki Sandaýs öňki ýaly Sandaý plus edersiň we nobaty çagyrarsyň diýip. Menem gowy pikir diýip, gowy maslahat diýip pikir etdim we nobatdan soradym. Ýazýasmy diýsem, ýazaly, näme üçin ýok diýdi. Şoň üçin şondan bäri indi geçen Sandaýdäki soraglary Sandaý plus-a öwürýäs we nobatjam bilen görüşdik we häzir indi şu geçen Sandaýda näme üçin jogap bermedikä diýen bolmagyňyz mümkin, ol soraglar Nobata galy şoň üçin bugün Sunday plus dostlar. Nobatjan salam. Salam aleýkum. Sag bolsun. Taýynym soraglara jogap bermäge. Taýýar taýýar. Aý jogapkärli iş meň üçin-ä gowy. Esasy sebäpkärler-ä enem-atam. Soňam garry atam Ödenýaz Nobatow şoň aýdymlaryny zatlaryny diňleýärdik. Garpyz, Özä bir zadyňa ýugýanmy muny? Içiňi, bagryňmy näme? Gawun peýdaly dälmi? Ýok. Näme üçin? Meň pikirim bor. Şekeri känmikä? Mümkin. Aý, şo ýagdaý mende-de boldy. Durmuşyň gurluşy şeýleräk. Kän bolýarmy? Kän bolýar, kän. Gadyrbilmezlikmi ol? Gadyrbilmezlik däl-de, köp iş edip, bir iş etmeseň. Islendik zadymyzy ýitiremz soň gadyryny bilýäs. Dirikä hiç haçan gadyr bolmaýar. Men-ä MMA-ýa gowy görýän. Goç kak sen näme? Edil MMA-ýa gowy görenok. Uruşsalar galanmy? E bir hili görmäne lezzet alýansoň bilemok. Meň pikirim tejribe gerek bu kaýuda. Hemme kişide-de boldy, edil mende-dem boldy. Gün-günden ýyrtylyp ýüzüň açylyp gidýär. Öwrenişýäňmi? Öwrenişýän. Sadalyk gowy zat. Zyýana çekýän. Oňa mesele ýok. Ýöne sada bolsaň hawa gerek zat. Sadalara gowy görýän. Gowy görýän. Işlemeli, gazanç etmeli. Çagalaryňy hem ýetişdirmeli. Olara olar kösenmez ýalak hereket etmeliler umuman we aňaryňam ýatlamaly. Togsan bäşinji ýyl. Enem-atam Aslyma Mary, Tagtabazar etrap, özüm doglan ýerim Aşgabat. Elbetde gyz pesräk bolmaly. Agam sen näme diýýäň? Aý ýok gyz beýgräkçe bolmaly diýýän. Sen näçe beýdýäň gyzyň barada eňem? Bolanda näme? Aýt näme üçin pes bolmaly? Sebäbi deň bolsa ara kyn bolýa. Gyzam beýikde bolsa özüň bilýäň agam nähili bolýanyny. Ýa bileňokmy? Ýok. Bilýänsiňmi? Bolmanda deň bolmaly. Ýa deň. Oň niýetine gyz gowja pikirlenmelimikä öýdýän menä. Sebäbi näme pikirde söz aýdýa. Esasy şol. Meň pikirim. Bolup biljek zatmy? Bolup biljek zat. Aý adamlar hem indi jemgyýet däraý umuman dünýäň öz gidişimikä diýýän. Geýenler güýçli gelýär. Hawa. Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş instituty. Näme üçin? Näme üçin? 10 ýyl ara sazçylyk mekdepde okadym. Soňam Ha, bu ýoldan bilim ýetdi. Hawa, hawa. Meň öz pikirim, islegim. Hawa. Esasy islega görä. Ýöne soň girdejisi özi düzelip gidýär. Öz islegiňe görä bolansoň. Höwes bolmaly däl. Höwes bolmaly, hökman. Senem şoň üçinem ykdysatçy bolman aýdymçy. Hawa. Ýetişmediň aýdýa. Aý ownukdada-da gaharyň gelibilýär, ýöne edil bir kän bir gaharjaň-a däl, ýöne ahyr soňunda bolýan zat. Bir zat sebäp bolýar. Hawa, hökman. Waheý, ýüregim bollow. Gaty isleýän howljaý. Nesip bolsa. Öň ýaşapmydyň? Ýok, ýaşamandym. Ýöne oba gidip pes, pes, näme? Peşehana. Peşehanada zat ýatýardyk, ýaman hezil bolýardy. Döwre görä ýaşamaly, ýöne dini hiç haçan ýatdan çykarmaly däl. Mesele nämedekä? Bilmedim. Ýakyn aglama? Ýok, üýtgeşik zat ýok. Gül ýaly. Boş wagtymda sähedem Nesip bolsa. Öň bagtly bolsun diýäýmek. Hawa bagtly bolsun. Aslynda gyz bilen oglanyň arasynda dostluk ýok. Ahyr soňunda söýgä öwrülýär ol hökman. Dogry dälmi agam? Ýa dogry däl. Aý hawa başdanam haýsam bolsa biri gowy görýändir. Hawa hökman. Ol onda çyn şägirt dälmikä öýdýän sebäbi halypany ozdum diýýän adam. E, kän gowy adamam däl özem. Edil özi. Gönümel aýtman, dost bolup, sazlamaly. Hmm. Göni gerek däl. Onda duýgy döretmeli. Hawa, hawa. Köp gülmüşleň etmeli. Ökdeleýäň, sen jogap beriberseň, wala. Şeýle. Bir ýylgyryşyndan duýup bolýan. Ýasamam ýasama dämi. Gowy däl ýöne men gabanjaň. Edil bir çuňňurlaşyp gabanamok-da ýöne bar-da ahyr soňunda. Kän. Agam sende näme? Az. Az bolsun uz bolsun. Otuzdan soň azalýar. Şeýlemi? Onda tek ýetemok otuza. Kapuçino, bazetti. Wow. Wow. Edil bir futbola bir gaty gowy görýän diýsem ara ýalançy bolaryn. Ýöne PSG-ni gowy görýän hemem PlayStation-da oýnamagyny gowy görýän. Şu ine şol teklip sekizinji awgustda gelen teklip eken. On bäşinji awgustyň soraglaryny geçdik. Indi sekizinde başladyk. Içim ýanýa-da entegem gynanýan şu ýigrimi ikisindäki soraglaryň ýetenine. Irginsiz işlemeli ýadamaly däl. Hiç hili ýadamaly däl. Şu maksadyňyza ýetmeli däl-a, ýetmek üçinem höwesiňizi artdyrmaly, artdyrmaly, diňe artdyrmaly. Sowuk suw içýäňmi diýen. Içýän. Ýöne içemsoň ökünýän. Ýaňa sowuk suw içmediňmi? Içdim-ä. Şeýdemi? Oňa ne? Boşatdyk häli. Şu soragy men jogapsyz goýupdyryn sebäbi habarym ýok, görmedim, bilemok. Şo wideony özüm düşüripdim özümiz bir toýdadyk.

Seňki näme? Agam meni düşürýär menem agamy düşürýär. Gowy oldy edil boldy. Işler normal gidip dur dämi? Sag bol agam janyň sag bolsun. Baza etsidene. Dostlar, inni Sunday Plus şeýlelik bilen gaýdyp geldi diýsegem bolýar. Bu gün nobatjanyň jogaplaryny diňlediňiz. Hmm, ýene bir gezek şol soňky Sunday-däki soraglaryň ýitenine gaty gynanýan. Şol istoriýany arhiwa goşýan funksiýa öçük galypdyr. Nädip beýle boldy? Entegem özüm düşünmedim. Gowy soraglar bardy özüm jogap bermän nobada goýup otyrdym şolary ýöne Bähbit bolsun. Nobatjan köp sag bol janyň sag bolsun bu gün biziň myhmanymyz bolduň täze bir e, etabyň başyny başladyň öýdýän sen. Ýok, sag bol agam. Taňry ýalkasyn. Bazaýtsa da ul köp sag bolsun aýdýas. Hawa Bazetsi bu gün e, myhman söýerlik bilen gapysyny açdy şonuň üçin minnetdarlyk bildirýäs. Iň gowy ýerem A men çagyrsamam şody nobatjan tölediň gowy ýeri şo. Dal sag bol. Sag bol.